לחיים לחיים אַ נאַכט איז די, מ'קען מיך הערן? יאָ? כן. נישט זאלסט שרייען אזוי מאטי גרינוואלד. היינט נאכט איז די יארצייט פון די גרויסע מגיד, די מגיד פון מעזריטש. ס'איז געווען י ט כסלו תק ל ג. די לעצטע תקופה פאר ער איז נסתלק געווארן, ער האט גראדע נישט געוואוינט אין מעזריטש דעמאלטס, ער האט דעמאלטס געוואוינט אין ראוונע, וואס איז נישט ווייט פון אנעפאלי, וועגן דעם ליגט ער אין אנעפאלי. איז יענע תקופה איז געווען די בעל התניא איז געווען דארטן אין ראוונע. פאר ער איז נסתלק געווארן האט ער צוגערופן בעל התניא צו זיך און געזאגט, געטון כאפ זיין הענט און געזאגט, היינט איז אונזער יום טוב, היינט איז אונזער טאג, אויש פונקט וואס איז די נוסח. און די הסתלקות איז געווען אמת יתר כסלו תקפ ל ג. ס'האט געדויערט זעקס און צוואַנציק יאר כמספר שם הוויה אז מ'זאל פארשטיין וואס דאס מיינט אז יתר כסלו איז אונזער טאג. זעקס און צוואַנציק יאר שפעטער, דאס איז געווען תקפ נ ט, איז דער בעל התניא ארויס פון תפיסה. נאכדעם וואס ער איז געווען איינגעשפארט פון איסור חג תקפנ ט פאר דרײַ און פֿופֿציק טעג, און י ט כסלו איז אנגעקומען די בשורה אז ער איז באפרייט געווארן. איז די ערשטע זאך דאס אז די. מגיד האט געזאגט פארן בעל תניא אז דאס איז אונזער יום טוב, דאס מיינט אז ס'איז נישט געווען סתם עפעס צוויי מענטשן האבן זיך געשלאגן, מ'האט געגעבן א מסירה, מ'האט גע'מסר'ט און איז אנגעקומען אין תפיסה. בנוסף, ווען ער איז ארויסגעגאנגען פון תפיסה האט דער בעל התניא געשריבן צוויי בריוון, איינס האט ער געשריבן צו די הייליגע בארדיטשובער, און צווייטע האט ער געשריבן צו ר' ברוך מעזשביזש וואס היינט איז געווען זיין יארצייט, דאכצער מיר, יא, י ח. האט אים געשריבן א בריוו, האט ער געשריבן פאר ביידע א בריוו, און די תוכן פון די בריוו איז מער ווייניגער די זעלבע, ער זאגט אז איך בין געזעצן אין תפיסה, עס איז געווען די טאג פון די רעבע'ס יום הילולא, איך האב געהאלטן אינמיטן זאגן תהלים, און ווען איך אנגעקומען צו די פסוק פדו בשלום נפשי אין קאפיטל נ ה, קאפיטל ננ ה איז אין יום שלישי פון תהלים, און ווען מ'איז אין עיז צרות, בנוסף צו שיר חדשי וואס מ'זאגט לויט די ווי די תהלים איז צוטיילט אין נײַן און צוואַנציק אדער דרײַסיק טעג, איז אויך דא די תהלים איז צוטיילט אין זיבן טעג, איז יעדן טאג ווען מ'איז אין עיז צרות זאגט מען א עקסטערע שיר תהלים. עס איז דינסטאג יום ג' שהכפל בוקר טוב, איך בין אנגעקומען צו די פסוק רצי בתהלים דער פסוק פון פדה בשלום יצאתי בשלום השם שלום השם יברך צאם בשלום אזוי שרייבט ער דארט אין די בריוו אבער אין די בריוו פון די צו ר' ברוך מ'מעזשביזש לייגט ער צו נאך א ווארט ער זאגט אז נישט נאר אויף מיר איז געווען די די זאך די ענין אז איך בין אנגעקומען אין תפיסה דאס איז געווען אויף יעדעם איינעם כ'דענק נישט פונקטליך די לשון, כ'האב נישט געהאט די צייט עס פונקטליך נאכצוקוקן, אבער די נקודה איז געווען אז אז יעדער איינער פון תלמידי רבי השם פון די חבריא קדישא איז געווען דער ענין מען באלד שמועסן וואס דאס איז, אבער די ענין פון אנקומען אין תפיסה, און דאס אז ער איז ארויס איז נישט נאר א גאולה פאר זיך, ס'איז א גאולה פאר פאר יעדער איינער ארום און ארום. אזוי האט ער געשריבן צו ר' ברוך מ'מעזשביזש. נאך א אינטערעסאנטע מעשה וואס מען פארציילט אז ווען מען האט אים ארעסטירט איז געווען איסרי חג סוכות איז געווען דארטן א חסיד ער האט געהייסן רבי חזקל ניין רבי יצחק ער איז נאך געווען א חסיד פון רבי מענדלע וויטעפסקער פאר רבי מענדלע וויטעפסקער איז געפארן קיין ארץ ישראל און ווען רבי מענדלע וויטעפסקער איז געפארן קיין ארץ ישראל איז ער געווארן פון די חסידים פון בעל התניא אז מען האט ארעסטירט די מהר תניא האט עס אים מורא'דיג דערנומען און ער גע'חלש'ט. מ'האט אים געטרייט צו דערמונטערן, מ'האט געפרובירט, ביז סוף כל סוף מ'האט מצליח געווען. און ער איז געווארן זייער אפגעשוואכט פון די גאנצע געשעעניש. און אזוי איז עס געגאנגען די נעקסטע פאר וואכן, ביז צו כ ט כסלו. ס'איז געווען איינע פון די זאכן וואס מ'האט איינגעפירט דעמאלטס, געווען אסאך תקנות, סיי שתדלנות בגשמיות און סיי ברחניות כדי צו פרובירן צו איינרייסן האט מען געפאסט יעדן איינציגן טאג בייטאג און ביינאכט האט מען אויסגעפאסט אז ס'קומט יו ט כסלו ס'איז די גרויסע מגיד'ס יארצייט און דארף מען זיצן און פארברענגן אבער במשך'ן טאג פאסט מען האט מען געווארט ביינאכט ווען ס'איז געווארן מ'האט אויסגעפאסט האט מען דעמאלטס זיך געזעצט צו פארברענגען יו ט הצדה, איז דער חסיד געווען אזא צובראכן און שוואך, בכלל איז ער געווען א שוואכער מענטש, איז ער איינגעשלאפן, שפעטער אז ער האט זיך אויפגעוועקט האט ער געקומען צו די עולם האט ער פארציילט וואס ער האט גע'חלומ'ט, האט ער גע'חלומ'ט זיך מיין רבי. רבי מענדל וויטעפסקער קומט צו מיר אין חלום, ער זאגט מיר כאטש דו ביסט שוין נישט מיין חסיד, אבער בפאר דו ביסט דאך פון מיינע חסידים, וועל איך דיך פארציילן וואס ס'איז געווען, איך וועל דיך מבשר זיין די בשורה. דאס איז ס'איז די מגיד'ס יארצייט, איז ווי די סדר איז אויבן אין הימל, אז ווען א צדיק האט א יארצייט זאגט ער תורה, און אז דער צדיק זאגט תורה, איז אלע וואס האבן א שייכות צו דעם צדיק קומען הערן די תורה. זיצט די מגיד און זאגט תורה, זיצט אויף איין, פון איין זייט זיצט די ארי הקדוש, און צווייטן זייט זיצט די בעל שם טוב. און די מגיד זאגט תורה. אז די מגיד ענדיגט זאגן תורה, צעוויינט ער זיך און זאגט מיין תלמיד רבי זלמן דארף א ישועה.

נו, ס'איז געווארן א גאנצע דאס. דער עולם האלט אינמיטן פאסטן, נישט ביינאכט אבער מ'האט קווייעט טענות געווען ביז מ'הערט א בשירה, דערווייל האט מען נאכנישט געהערט קיין בשירה, תורה לא בשמים, א שיינע חלום, וואס טוט מען? מ'דן געווען לכאן ולכאן, האט מען מחליט געווען אז מ'גייט ווייטער פאסטן, אבער יעצט די פאסטן וועט זיין בשמחה. איז על כל פנים, פון די מעשה איז אויך עפעס א הימלישע מעשה, אבער מען זעהט אויך עפעס אז די מגיד האט זיך דא איינגעריסן פאר נישט נאר ווייל ס'איז געווען זיין תלמיד, ס'איז געווען זיין ווי זאגט מען זיין פעט, נאר דאס איז געווען עפעס א ענין רוחני וואס די מגיד און די בעל שם טוב און די אריזל האבן מיט רבי שמעון יחיאל מסכים געווען, אז דא דארף מען עפעס אויספועלן. איז כדי דאס צו פארשטיין דארף מען אביסל פארשטיין בכלל וואס איז דא פארגעגאנגען. אוודאי ס'איז געווען א בגשמיות בדרך הטבע איז געווען א מסירות, ס'איז געווען מתנגדים, ס'האבן נישט ליב געהאט חסידים, און איז גראדע ס'איז נישט נאר דעם, די ס'דא אנדערע וואס האבן אנדערע רעבעס זענען אויך דאכט מיר נייעם זוכער געזעצן די ריזשינער געזעצן אנדערע זענען אויך געזעצן יעדע איינער געהאט פארשידענע מעשות וואס איז וואס איז געווען אבער פארשטייט זיך ביי א צדיק ווען עס געשענט עפעס איז נישט סתם איז נישט סתם עפעס א א א מעשה וואס איז געשען נאר ס'האט עפעס א תוכן רוחני בפרט אז מ'זעהט דאך אז דא איז מ'האט פרובירט פועל'ן פון אלע זייטן אין עניינים רוחניים. ס'דא נאך א הימלישע מעשה וואס מען פארציילט, אז ווען די בעל תניא איז געזעצן אין תפיסה, איז געקומען צו אים אין תפיסה זיין רבי דער מזידשער מגיד, און זיין רבי דער הייליגער בעל שם, און זיי זענען געקומען אים באזוכן, האט ער געפרעגט פון זיי, מה פשעי מה חטאתי, וואס האב איך געזינדיגט, וואס קומט זיך מיר דאס? אז איך זיץ דא אין תפיסה, האבן זיי אים געזאגט אז ס'איז דא א קטרוג למעלה אויף דעם וואס ער איז מגלה סודות התורה, מגלה חסידות וואס איז גאר גרויס טיפע זאכן וואס דאס איז נישט געמאכט אזוי מען זאל עס רעדן פון דעם ב ב רבים, וואס בכלל סתם פשוט א מגדיר זיין וואס וואס טייטש אז סודות התורה, ווען איך קום דא אריין און קיינער ווייסט נישט ווער איך בין. און איינער פרעגט מיך, איך וועל אים זאגען מיין נאמען, האב איך נישט מגלה געווען א סוד, נישט נאר ווייל האלב פון די עולם ווייסט יא, נאר בעצם ס'איז נישט קיין סוד. וואס טייטש א סוד? טייטש א סוד מיינט אז אפילו נאכדעם וואס איך בין עס מגלה איז עס אזא מין זאך וואס ס'קומט נישט צו מגלה זיין. אפילו נאכדעם וואס דו ווייסט שוין דער סוד וואס איך האב מגלה געווען,

חסידות, פנימיות התורה, דאס איז סודות התורה, דאס איז זאכן וואס ס'איז קומט נישט צו מגלה זיין, ס'איז נישט געמאכט אז מען זאל רעדן דערפון, ס'איז נישט געמאכט מען זאל עס פארציילן, ס'איז נישט געמאכט מען זאל מען זאל לערנען, מען זאל עס דרוקן אין ספרים, דאס איז, פאר דעם הייסט עס קבלה, ס'גייט קבלה איש מפי איש, פאר ווער ס'גייט אריין אין די פלאץ אז ער קען וויסן די סודות התורה, איז דא א קיטרוג אויף אים, אזא היתכן אז ער איז מגלה סודות התורה און רעדט וועגן אזעלכע טיפע ענינים? נו, ער געהערט אזעלכע ווערטער טראכט ער, זיי זענען דאך גערעכט, סודות התורה איז נישט געמאכט צו מגלה זיין, און אז ער האט יא מגלה געווען איז דא א קיטרוג. נו וואס דארף מען טון? דארף מען אויפהערן. יא, מען טוט עפעס נישט ריכטיג, איינער איז מעורר אז וואס דו טוסט איז נישט ריכטיג, וואס דארף מען טון? מען דארף טוישן, מען דארף תשובה טון, מען דארף טון וואס איז יא ריכטיג. האט ער געזאגט אויב אזוי זאל איך אויפהערן, האט זי געזאגט ניין, האסט שוין אנגעהויבן איז ווען די קומסט ארויס זאלסטו נישט נאר זאלסט נישט אויפהערן נאר פארקערט זאלסט נאך גיין מיט אסאך שטערקער, און ווי ס'איז ידוע די וואס קענען אביסל די תורות פון בעל התניא אז אין די תורות איז דא א חילוק צווישן די חסידות וואס ער האט געזאגט פאר ער איז אריין אין פעטערבורג פאר ער איז אריין אין תפיסה, און די חסידות וואס ער האט געזאגט נאכדעם איז ארויסגעקומען, פארדעם איז עס איז עס טאקע געווען אין א אופן וויאזוי די בעל התניא האט בדרך כלל געלערט גערעדט מער בהרחבה נישט אזויווי קורצע תורות אזויווי ס'איז אין אנדערע חסידישע ספרים, אבער אפילו אין דעם איז ווען ער איז ארויסגעקומען פון תפיסה איז עס געווען נאך מער ברייט נאך מער מסביר נאך מער מ'זאל עס קענען פארשטיין.

און האט שפעטער געווען בחסידות, אבער די אריזל האט געזאגט אז אין יעצטיגע צייטן איז מותר און מצוה לעגאל אזוי איז החכמה, די לשון פון אריזל איז אז פארשטייט זיך אז נאך מער איז אראפגעקומען אין חסידות, איז על כל פנים די ענין פון חסידות איז אזא מין זאך וואס וואס מ'האט באקומען במתנה, מ'האט באקומען עפעס אזא מין א רשות, א נייע גושפנקא דמלכא. אז מען דארף און מען קען און מען דארף עס סיי לערנען אליינס און סיי לערנען מיט אנדערע, לערנען חסידישע ספרים, נישט נאר פאר א יום טוב ווען מען וויל אביסל פילן די יום טוב, נאר אפילו פשוט דארף מען לערנען ענינים פון חסידות, פארוואס? ווייל חסידות איז גאר א אנדערע ענין ווי נאך א לימוד, אמאל טראכט מען. אז ס'איז דא אין פשט רמז דרש סוד, ס'איז פשט, פשוט'ע ענינים, רש א על התורה, די רשב ם, נאכדעם איז דא רמז, דרש, סוד, ס'איז פיר פיר מינע ענינים, פיר מינע דרגות אין חסידות, וואס מ'האבן, און יעדער איינער דארף לערנען אלע פיר ענינים. אבער די אמת איז אז ווען מען לערנט חסידישע ספרים איז עס נישט עפעס א שיינע דרוש אויפן פסוק על פי סוד, דאס הייסט רש ש שטעלט זיך אויפן פשוט פשט, ווי רש ש זאגט ואני לא בוסי אלא פשיטא של מקרא, יא, אדער ווי די משנה זאגט בין חומש למקרא, מען לערנט חומש מיט א פינף יעריג קינד, און רש ש געבט עס צו מסביר זיין אז אפילו א פינף יעריג קינד זאל עס קענען פארשטיין. איז אמאל מ'לערנט א חתם סופר, ס'איז שוין דריש, א געשמאקע ווארט, מ'לערנט א קשיא אינעם פסוק, א געשמאקע, א שיינע כאפ, מ'געט זיך אזא צושמייכל, מ'קען עס איבערזאגן, ס'איז געשמאק, און ס'איז טאקע, ס'איז א חלק אין תורה. איז די זעלבע זאך אמאל ווען מ'קוקט אריין אין א חסידישע ספר, קען מען טראכטן די זעלבע זאך. שטעלט זיך אויף א פסוק, ס'איז א שיינע געשמאקע פשט, אפשר די אותיות פארשטייט מען נישט ווייל ס'איז עפעס על פי סוד, על פי קבלה, מ'נוצט קבלה'דיגע ווערטער, אבער ס'איז נישט מער, ס'נאך א פשט אין די פסוק, די פשט על פי פשט, פשט על פי רמז, על פי דרוש, יעצט לערנט מען א פשט על פי סוד. אבער מיר ווייסן דאך אז די ענין פון חסידות איז נישט נאר א שיינע פשט אין פסוק, אדער ווי מען רופט עס איז א דרך החסידות, ווי ס'איז באוויסט די בריוו וואס די בעל שם הקדוש האט געשריבן צו זיין שוואגער רבי גרשון קיטובער אז ער האט געהאט א עליית נשמה, תקפ ז, און ער איז געגאנגען אין היכל המשיח און ער האט געפרעגט, איי מסייע כבשי מר. ווען קומט משיח? אונז ווארטן שוין כמעט צוויי טויזנט יאר אויף משיח, ווען קומסטו? האט אים דער משיח געענטפערט, די ערשטע חלק ווייסט יעדער איינער, לקשיפיצי מיינע שכל חיצו, אז מ'וועט פארשפרייטן דיינע מעיונות. אבער די אמת איז עס שטייט נאך אפאר ווערטער. און די ווערטער ווייטער איז, זיי זאלן קענען מייחד זיין יחידים כמותך. אז מען וועט קענען מייחד זיין יחידים, יעצט איז דא מקובלים וואס לערנען קבלה, זענען מייחד יחידים, דאווענען דברי סידור השש, מען מישט אסאך בלעטלעך ביי יעדע ברכה פון שמונה עשרה, אבער דאס איז נישט דאס וואס וואס ס'פארלאנגט זיך אז זיין יפיצי מיינט אז ס'העכער חוץ אז יעדער איינער אינדרויסן זאל עס קענען האבן א שייכות מיט אים, נישט יעדער האט א שייכות מיט אים, נישט יעדער דארף האבן א שייכות מיט אים, יא ס'איז א חלק אין תורה און מ'קען זיי מ'דארף מ'דארף עס לערנען, אבער ווען מ'זאגט יפיצי מיינט אז ס'העכער חוץ אז דער בעל שם טוב'ס תורה דארף ווערן אינגאנצן פארשפרייט און מ'זאל קענען מאכן יחידים מיינט עס אז ס'איז עפעס וואס איז נוגע און שייך צו יעדעם איינעם. איז אויב אזוי, פאר מיר זאגן וואס דאס איז, דאס אמאל זיכער אז ס'איז נישט א שיינע פשט אין פסוק, ווייל דעמאלס, איך האב נישט קיין שייכות מיט דאס, ס'איז נישט קיין קיין דרך החסידות, ס'איז נישט קיין יחידים וואס איך קען מאכן דורך דעם, ס'מוז זיין אז ס'דא עפעס טיפער אין דעם, אין תורת החסידות, אין דרך החסידות, אין דרכי הבעל שם טוב, וואס יעדער איינער קען גיין אין דעם דרך, יעדער איינער דארף גיין אין דעם דרך, און אז מ'לערנט עס דארף מען עס קענען ארויסנעמען. נאר די חילוק איז ווי אזוי עס איז געשריבן געווארן, ווי אזוי עס איז איבערגעגעבן געווארן. אין די חסידישע ספרים איז עס געגעבן געווארן, ווי זאגט מען עס, מער מער באהאלטן, א שאלה און א פסוק, און נאכדעם אפאר אפאר ווערטער עס מסביר זיין די פסוק, על פי פנימיות הענינים, אמאל מיט קבלה'דיגע ווערטער, אבער באמת דארטן אינעווייניג אין די אין די ווערטער וואס די וואס די. שטייט אין די חסידישע ספר, נישט געלונגען וועלכע חסידישע ספר, אלע חסידישע ספרים, דארטן איז דא דרך הבעל שם טוב, און ממילא ווען איך לערן דעם ווארט, דארף איך קענען, לאמיר עס רופן, צוריק גיין א סטעפ, און ארויף, וואס נעם איך ארויס פון דעם ווארט, נישט נאר א שיינע פשט אין א פסוק, נאר עפעס וואס איז מיין עבודת השם, עפעס אין די הנהגה פון טאג טעגליכע לעבן זאל קענען זיין אנדערש, זאל קענען זיין אנגעפילט מיט די פייער און די ווארעמקייט פון חסידות. און דאס דארף מען קענען טרעפן. אמאל איז עס שווער, עס איז דא געוויסע ספרים וואס איז מער אויסגעשריבן, פארשטייט זיך אין חבד האט זיך עס גאר אסאך אויסגעשריבן, אפילו אין אנדערע ספרים, כ'פלעג אמאל לערנען מיט איינער, גראדע א סקווערע איד, איז פלעג איך לערנען מיט אים

לאמיר אביסל טראכטן אויך וויאזוי די הנהגה פון חסידים, אנדערש פון אנדערע קרייזן וואס מ'וועט אביסל כאפן וואס איז די ענין פון די דרך הבעל שם טוב, און די ענין פון די יחידים וואס מ'קען וואס יעדער איינער איז שייך צו מאכן. צו מקשר זיין די וואכדיגע פרשה, פרשת וישב. בכלל שטייט דאך אין של ה הקדוש אז ווען א פרשה געפאלט אויס אין א, ער זאגט זאגאר ביי חנוכה, אבער בעצם איז נישט נאר חנוכה, יעדע מאל, יעדע ענין, אז ס'געפאלט אויס א פרשה אין א, א יום טוב אין א פרשה האט עס א שייכות. פרשת וישב. הייבט זיך אן א מחלוקה צווישן יוסף מיט די שבטים, ס'איז גאר א שטארקע מחלוקה, ס'הייבט זיך אן מיט חלומות, וואס אינטערעסאנט איז, ס'איז דא א אינטערעסאנטע מדרש, אויפן פסוק ואביו שמר את הדבר, איז די פשוט פשט, רש י טייטשט אז די טאטע האט געווארט, יעקב האט געווארט, ווען וועט עס נתקיים ווערן? אבער אין מדרש שטייט אז יעקב אבינו האט נישט נאר געוואלט זיך מזקן ווערן, ער האט גענומען א פען, נוטל קולמוס, גענומען א פעדער, און האט אנגעשריבן פונקטליך די חלום, ווען ס'איז געזאגט געווארן, זייער אינטערעסאנטע זאכן. דאס הייסט אז די מחלוקת פון די יוסף און די שבטים, דאס ווייסט זיך אליינס ווי שטייט אין אין ספר פרשת דרכים אין אנדערע ספרים אז עס איז נישט געווען עפעס א פשוט סתם א מחלוקת פון ברידערס וואס קומען זיך נישט אויס, עס איז געווען עפעס א דערהויבענע מחלוקת. וואס איז געווען די מחלוקת צווישן זיי? ס'קומט אין פרשת ויגש, און יוסף איז געגאנגען זיך מגלה זיין פאר זיינע ברידערס, זאגט ער, ער האט דערקענט די ברידערס, והאם לא הכירי, זיי האבן אים נישט דערקענט. איז ער פשטות זאגט רש י פארוואס, ער איז אוועק געגאנגען זיבעצן יאר אלט, נאך נישט געהאט קיין בארד, און יעצט איז ער שוין דא דרייסיג, צו פֿינף און דרײַסיק, און מען דערקענט אים שוין נישט. אבער די אמת איז, אז אפי' ווי זאגט מען, די פנימיות פון ווי שטייט אין חסידישע ספרים, אז דא איז געווען א מחלוקת צווישן די יוסף און די ברידערס, וואס איז די דרך אין עבודת השם. ווייסן די אבות, אברהם, יצחק, יעקב, און אזוי אויך די שבטים, זענען אלע געווען פאסטוכער, געפאשעט שאף. פארוואס האבן זיי געווען פאסטוכער? זייער עבודת השם איז געווען דינען דעם אייבערשטן, נישט האבן קיין שייכות מיט די וועלט. זיי האבן גענומען די שעפעלעך, זענען געגאנגען ערגעץ אין די פעלדער, ווייטער אוועק, אפגעזונדערט. בכלל, מען ווייסט אמאל אפילו די, די, אמאל די, די, די פשוט'ע, פראסטע גויים, די פאסטוכער האבן געהאט עפעס א געוויסע איידלקייט. ס'איז דא ניגונים וואס חסידישע רעבעס האבן אנגעקויפט פון די פון די פאסטעך איז עכט מיט די די קאלעווער האט אנגעקויפט פון א פאסטעך און בכלל ס'איז דא ניגונים וואס קומען פון פאסטעך פלעגן זיצן דארט און זיי האבן גארנישט געהאט זיי האבן געהאט א שעפסעלעך מיט א פאר אביסל גראז מיט די הימל און מ'קען טראכטן וועגן עפעס עפעס צו מראה מעיניכם מיר זעהן עפעס ס'איז דא עפעס העכערס און דאס איז געווען די עבודה פון די שטן זיי האבן געהאלטן אז מ'קען נישט האבן א שייכות מיט די וועלט און דינען דעם אייבערשטן. יוסף האט געהאט א אנדערע זאך, ווי נאר ער האט זיך געמאכט שיינע פאות, ער האט געהאט עפעס א שיינע, ער האט עפעס יא געהאט א שייכות מיט די וועלט, נאך מער, ער איז אנגעקומען אין מצרים, איז ער נישט געווארן עפעס, מען האט אים פארקויפט פאר א קנעכט, ער איז געווארן א גאנצער פירער, צוגעבן און פירן קודם אין אין די סייד ביי סייד טבחים, שפעטער האט מען אריין געזעצט אין תפיסה, זיי ווייטער געווארטן דארט, דארטן א גאנצע פירער געזעצן אין תפיסה און ער האט געמאכט יעדער איינער זאל מאכן זיכער אז זיי ווייסן וואס זיי טוען און זיי האבן דארטן וואס זיי דארפן, דער האט חלומות, גייט אים פוסק חלום זיין, שפעטער אז מען נעמט אים ארויס, כ'בין נישט ארויסגערומען געווען פרייע טאקע יעצט קענסטו גיין ווי דו ווילסט, געמאכט א משנה למלך, ער פירט יעצט גאנץ מצרים, נישט נאר מצרים נאר פון אלע לענדער ארום און ארום קומען קויפן ביי אים, ער איז א גאנצע גאנצע פירער, ער האט א שייכות מיט די וועלט. די סארט עבודה, היים לא יכירי, די שבטים, שטייט שוין אין חסידות שוין פארוואס טאקע איז אזוי די שורש הנשמה קומט פון אנדערע פון אנדערע פלאץ דא קאפונעם אן אריינגיין אין די טיפקייט דערפון אבער זייער עבודת השם פון די שבטים איז געווען זיך אפזונדערן פון די וועלט און יוסף האט דערהערט און געקענט זיך פארנעמען מיט די וועלט און דארטן דינען דעם אייבערשטן איז ממילא ווען די שבטים זענען געקומען קיין מצרים און זיי האבן געזען אז יוסף ער איז א גאנצע משנה למלך. און ער איז איינער פון די שבטי ק, האבן זיי עס נישט דערקענט, זיי האבן נישט געקענט כאפן אזא זאך. למעשה אבער, ווערט כלל ישראל אנגערופן על שם יוסף, ראה כצאן יוסף, גייטס אויף כלל ישראל. כלל ישראל ווערט אנגערופן על שם פון יוסף, פארוואס? ווייל ער האט אונז געפאשעט, ער האט אונז איבערגעגעבן די ענין פון עבודת השם. די ענין פון חסידות. די ענין פון דרכי הבעל שם טוב איז אינטערעסאנט אז מען קוקט אביסל אין די היסטאריע איז געווען אלעמאל מען זאל נישט אוועקלויפן פון די וועלט נאר מען זאל האבן א שייכות פון די וועלט וואס הייסט מען זאל האבן א שייכות פון די וועלט אז ס'זאל זיין עבודת השם אין די וועלט מען זאל טרעפן אין די וועלט געטליכקייט, דאס מגלה זיין, און דא אזוי זאל מען דינען דעם אייבערשטן. ס'איז דא א מעשה אז די הייליגע בעל שם הקדוש ווען ער האט אנגעהויבן נאך פאר עס איז נתגלה געווארן, ס'איז געווען אז מ'האט קיינמאל נישט געוואוסט ווער ער איז, ער איז געווען אזא נסתר, ער פלעגט ארומגיין פון שטעטלעך, שטעטל צו שטעטל, נישט געגאנגען אנגעטון אזוי מיט רבי'שע קליידער, אפשר מסתמא מעזשביזש יא, אבער ווען ער האט געוואוינט אין קיטוב לעבן וויזשניץ, איז ער געווען א פשוט'ער מארמארישע איד, נישט געהאט. נישט געהאט פשוט'ע זאכן וואס צו געטון, כ'מיין ער איז אוודאי געווען א גרויסע געהויבענע איד אבער בחיצונית האט מען עס נישט געזען, ער פלעגט ארום גיין פון שטאט צו שטאט, ער פלעגט רעדן, ער פלעגט פרעגן אידן וואס מאכסטו? וויאזוי גייט עס אין פרנסה? וויאזוי איז די געזונט? און יעדע איד פלעגט אים ענטפערן ברוך השם, געלויבט די אייבערשטער, יעדער איינער אויף זיין שטייגער, וויפיל מאל האט די פשוט'ע אידן וואס זיי האבן שוין געקענט, עס האט א געוואלדיגע נחת רוח פארן בעל שם טוב ווען אידן האבן אזוי געדאנקט דעם אייבערשטן און געלויבט דעם אייבערשטן. זיי זענען אמאל אנגעקומען אין א שטאט, אין דער שטאט האט געוואוינט א פרוש, איינער ווייסט וואס מיינט א פרוש? א פרוש אין יענע יארן איז געווען פון די גרויסע גאונים און תלמידי חכמים, נישט פון די חסידים וואס זיי פלעגן, זיי פלעגן זיצן על התורה ועל עבודה, פאסטן, הא? ניין, בראדע זענען געווען גראדע מקובלים, דאס איז יא געהאט עפעס שייכות. און זיי, זיי פלעגן זיצן על התורה ועל עבודה, פלעגן פאסטן, אויס, אויספאסטן אויף אביסל א ברויט און וואסער ביינאכט, און פארבינדן זיך די אויגן, און זיי האבן, זיי האבן חתונה געהאט, און דערנאך האבן זיי זיך אפגע'גט, און געלעבט די לעבן ממש אין בית מדרש, פאר א גאנץ לעבן. איז אין יענע שטודיע וואס שם טוב איז אנגעקומען איז געווען אזא מין איד, א פרוש. שם טוב קומט אריין אין בית מדרש, און ער זעט אז דער פרוש זיצט דארט און ער לערנט. גייט ער צו צו אים און זאגט אים, רבי, וואס מאכט איר עפעס? ווי איז די געזונט? האט עפעס געגעסן? פרעגט אים, פרעגט זיך נאך ביי אים. און דער פרוש ווייסט שוין קיין מעשה, איך האלט אים צו לערנען, דו קומסט מיך פארדרייען א קאפ. קוקט אים נישט אן, ענטפערט אים נישט.

דער אייבערשטער, דער הייליגער אייבערשטער, אויף וואס זיצטו? תהילות ישראל, אז אידן דאנקען און לויבן דעם אייבערשטן, דאס איז די פרנסה פונעם אייבערשטן. פיין. פרעגט דיך א שאלה, לאמיר פרעגן, צווישן אונז גערעדט, זאל בעל שם טוב האט געוואלט ער זאל דאנקען און לויבן דעם אייבערשטן, וואס האט אים געדארפט פארדרייען א קאפ מיט גשמיות'דיגע זאכן? ער האט דאך כפרות, ער וויל נישט האבן קיין שייכות מיט די וועלט, וואס דארף מען אים פרעגן וועגן זיין געזונט, ווי גייט עס אין לעבן, זאל ער פרעגן ווי אזוי גייט עס זיין תורה, ווי אזוי גייט עס זיין דאווענען, מ'האט אים מחדש געווען חידושים, זאל ער פרעגן עפעס וואס וואס, און דעמאלטס וועט ער זיכער זאגן ברוך השם ס'גייט גוט ס'גייט פיין, בעל שם טוב האט דאס נישט געטון, בעל שם טוב האט דווקא געפרעגט עניינים פון גשמיות. בשם הקדוש איז געגאנגען מיט דרכי החסידות אז עבודת השם מיט די וועלט זענען נישט צוויי באזונדערע זאכן, ס'איז איין זאך. סיי לימוד התורה, סיי תפילה, און סיי ווען מען טוט אין ענינים גשמיים דינט מען דעם אייבערשטן. האט א שייכות מיט די וועלט, און מען האט א שייכות דארטן אין די וועלט דארף מען טרעפן דעם אייבערשטן. וואלט ער געפרעגט דעם פרוש וויאזוי ער גייט אין זיין עבודת השם, האט ער נישט פארדינט וואס ער האט געוואלט פארדינען ביי השם הקדוש, ער האט געוואלט פארדינען אז ער זאל זאגן דווקא ברוך השם אויף גשמיות'דיגע זאכן, טרעפן אין די גשמיות'דיגע זאכן דעם אייבערשטן. יא, אין דאווענען און לערנען איז זיכער דארטן טרעפט ער דעם אייבערשטן, אבער אז אין זיין געזונט, אין זיין גשמיות'דיגע פרנסה, זיין ברויט און וואסער וואס ער עסט, דארטן זאל ער זאגן ברוך השם, געלויבט דעם אייבערשטן אז איך האב, איך בין געזונט, איך האב פרנסה, איך עס, דאס האט דער בעל שם טוב געוואלט אויפטון, דאס איז ואתו קדוש השם של בית ישראל. דאס איז דער תוכן דאס הייסט, לאמיר זאגן אויף די פראקטישע חלק, די תוכן פון פון פון חסידות איז טרעפן אין יעדע זאך די וועלט, אין יעדע אין יעדע זאך דעם אייבערשטן. צו זיין בגשמיות צו זיין ברוחניות. פארוואס טאקע איז עס אזוי? בדרך כלל טראכט מען אז דער אייבערשטער האט באשאפן א וועלט. באשאפן א וועלט. דערנאך האט דער אייבערשטער אויך געמאכט תורה און מצוות. און דער אייבערשטער האט געזאגט פאר דער מענטש וואס ער האט באשאפן, דא האסטו זעקס הונדערט און דרײַצן מצוות, און זיי מוחל, טו, יעצט זאלסטו דאווענען, יעצט זאלסטו טון דאס, די מצוה, יענע מצוה, זעקס הונדערט און דרײַצן מצוות וואס איז כסדר דארף מען טון. ווען מען האט אזא מין מהלך, איז די ערשטע טעות וואס קען ארויסקומען, וואס דאס איז געווען איינע פון די טעותים פאר'ן השם הקדוש, איז געווען לאמיך פטור ווערן פון דעם אייבערשטן, לאמיך אפטון וואס איך האב צו טון, דאווענען, לערנען, סאו איינער א פרוש לערנט אביסל מער, אבער איך דארף איך דארף אראפנעמען דעם אייבערשטן פון מיין פון מיין אקסל וואס עס שטייט מיר איבער איבער'ן קאפ, און יעצט קען איך צוריקגיין צו מיין לעבן, יעצט קען איך גיין עסן און טרינקען, איך האב מיך מיין מיין עבודת השם, מיין מיין ענינים, ס'דא עבודת השם, ס'דא מיינע ענינים. עס איז געווען אסאך מאל וואס אקעי מתנגדים האבן אסאך מאל מער מהדר געווען נישט מהדר געווען אבער זיי האבן געטון מער חומרות ווי חסידים פארוואס? ביי חסידים פלעגט מען זאגן א ווארט א חסיד האט מורא פון דעם אייבערשטן און איינער וואס איז נישט קיין חסיד האט מורא פון שולחן ערוך. אונז האבן נישט מורא פון שולחן ערוך? אוודאי האבן אונז מורא פון שולחן ערוך אבער אונזער שולחן ערוך דאס איז דער אייבערשטער זאגט אונז וואס אונז זאלן טון. וויל וויסן וואס וויל דער אייבערשטער איך זאל טון? איך קוק אריין אין שקנו איך ווייס וואס דער אייבערשטער וויל איך זאל טון. ס'דא א צווייטע מין מהלך ווי מ'פארגעסט חס ושלום אויפן אייבערשטן אז שכן ערוך זאגט אונז וואס מ'זאל טון, אקעי לאמיך טון דאס וואס ס'זאל שטיין אין שכן ערוך אזוי ווייס איך אז איך בין גוט מיט אים, ער האט נישט קיין פראבלעם מיט מיך, ווען כ'וועל קומען אויף יענע וועלט וועט ער מיר געבן א גוטן שטיקל גן עדן, קיין גיהנום וועל איך נישט באקומען און איך בין מסודר. איז אמאל ווער איך פערטיג מיט דעם פרי. און אמאל ניין, דארף איך עפעס צולייגן נאך עפעס א חומרא כדי ער זאל נישט קענען קומען מיט צו מיך און אים כאפן, אה, כ'האב דיר געכאפט, האסט נישט אויסגעפירט. אבער די גאנצע ווארט איז אז ס'איז נישט עבודת השם וואס דער אייבערשטער הייסט אונז זאלן טון, און אונז דארפן דינען דעם אייבערשטן. וואס טייטש דינען דעם אייבערשטן? צוריק צו וואס מ'האט געזאגט פריער. ס'איז דא א וועלט וואס דער אייבערשטער האט באשאפן, און דער אייבערשטער האט געלייגט דעם מענטש אז דער מענטש זאל דינען דעם אייבערשטן. וואו זאל ער דינען דעם אייבערשטן? אין דער וועלט. פארוואס האט דער אייבערשטער באשאפן די וועלט? בית ראשית בשביל ישראל בשביל התורה. א איד געפינט זיך דא אויף די וועלט אז ער זאל דינען דעם אייבערשטן. איז אמאל דארף מען דינען דעם אייבערשטן מיט דעם וואס מען דאווענט, וואס מען לערנט, און אמאל דארף מען דינען דעם אייבערשטן מיט דעם וואס מען עסט און וואס מען טרינקט. דער אייבערשטער האט נישט געמאכט עפעס ביי מיסטעיק אז אונז זעמיר אזעלכע סארט בריאים, אזעלכע סארט באשעפענישן וואס נעבעך מוזן עסן, מיר האבן נישט קיין ברירה, און מען מוז מאכן א סטאפ פון לערנען, א סטאפ פון דאווענען און עסן. די אייבערשטער האט געקענט מאכן אנדערש, די אייבערשטער האט געמאכט זיי זאלן זיין אזוי ווי מלאכים, וואס דארפן נישט עסן, דארפן נישט טרינקען, א גאנץ טאג זיצן און לערנען און דאווענען. די אייבערשטער האט עס נישט אזוי געמאכט, די אייבערשטער האט דווקא געמאכט א מענטש, וואס א מענטש געפינט זיך אין די וועלט און האט גשמיות'דיגע צרכים, היום רעדט איך פאר בחורים אין ישיבה, נישט, איך ווייס נישט ווער ס'זיצט דא ארום סאו איך זאג עס בכלליות, אבער בדרך כלל ווען מ'רעדט צו בחורים אין ישיבה, נישט יעדער איינער גייט בלייבן אין כולל און ווערן א רב און א ראש ישיבה און א דיין, ס'גייט זיין אזעלכע וואס גייען אריינגיין די ארבעט, צו מ'גייט אריינגיין די ארבעט דא אין שטעטל, צו מ'גייט ארויסגיין פון שטעטל צו מ'מעג, אבער ס'גייט זיין מענטשן וואס גייען אריינגיין אין די וועלט, דארף מען וויסן אז די אייבערשטער איז נישט א מיסטעיק, ס'נישט קיין טעות הדפוס, אז די אייבערשטער האט אונז געמאכט און אונז דארף מען אנקומען צו אזא מין זאך. דער אייבערשטער האט אונז אזוי באשאפן ווייל דאס איז עבודת השם, און דאס דארף מען אנערקענען. פארוואס דארף מען עס אנערקענען? ווייל אז נישט, אויב אנערקענט מען נישט אז אינדרויסן פון תורה און מצוות, אינדרויסן פון דאווענען און לערנען, איז אויך דא עבודת השם, איז חס ושלום ווען מען גייט ארויס פון די גבולות פון שטעטל, איז נישטא קיין אידישקייט מער, נישטא מער קיין עבודת השם. אז מען איז אין שטעטל, אז מען איז אין בית מדרש, די ד' אמות של הלכה, אוודאי דעמאלטס דינט מען דעם אייבערשטן. אבער אז מען גייט ארויס, אידישקייט האט זיך געענדיגט. אז מען אנערקענט, מען פארשטייט, מען דערהערט, אז וואו איך גיי, וואו איך שטיי, זאל עס זיין אין בית מדרש, זאל עס זיין אויפן גאס, זאל ער זיין אין די ארבעט, יעדע מינוט פון טאג אטעם איך עבודת השם, איז יעדע מינוט פרעג איך זיך וואס וויל די אייבערשטער פון מיך? דאס איז די ענין וואס שטייט אין חסידות, א מסביר באריכות, ס'קומט פון פון די פון די בעל שם הקדוש אויפן פסוק לעולם השם דברך ניצב בשמים, ס'איז מסביר באריכות אין פארשידענע ספרים, שאריך דעם ענין תניא, די ענין פון ייחוד השם אחדות השם, צו ארויסברענגען די נקודה אז די וועלט מיט די אייבערשטער זענען נישט צוויי באזונדערע זאכן, ס'איז נישט צוויי זאכן וואס אמאל קוקט עס אויס אפילו ווי א סתירה, אדער על כל פנים ס'איז נישט קיין סתירה אבער ס'איז נישט, גייט נישט האנט אין האנט. לעולם השם דברך נצור בשמים, די גאנצע וועלט באשאפט די אייבערשטער יעדע רגע און רגע זאגט די הייליגע בעל שם, דאס קומט אונז צו זאגן אז ווען איך גיי ארויס אין די וועלט, איך האב א שייכות מיט וועלט, איך גיי זיך זעצן עסן פשוט אפילו א פרישטאג, איך האב געענדיגט דאווענען, איך האב אויסגעטון די תפילין, גיי איך יעצט טון עבודת השם. דאס טייטש אחדות השם. צוריק די ווארט וואס משיח האט געזאגט פארן בר שם הקדוש, מ'זאל קענען מאכן יחידים כמותך, וואס מיינט יחידים? אונז האמיר געהערט די יחידים וואס די מקובלים מאכן יחידים, ס'האט אלס א שייכות, אבער די נקודה אין יחידים איז אז ס'איז יחוד השם, ס'איז גארנישט דא אויסער די אייבערשטער, יעדע זאך וואס איך טו איז נוגע צום אייבערשטן, יעדע זאך וואס איך טו איז דא עפעס א גרעסערע פלאן, ס'איז א חלק מיין לערנען, מיין דאווענען. מיין עסן, מיין טרינקען, מיין גיין אין פרנסה, מפרנס זון ומפרנס את בן הבית על מצות עשה זרע ישראל, לויט די מדרש, לויט די מדרש, דאכט זיך מדרש תנחומא, איז ששת ימים תעשה מלאכתך איז א מצוה, על מצות עשה זרע ישראל. איז די אלע זאכן זענען מצוות, די אלע זאכן איז עבודת השם, דאס טייטש מען זאל קענען מאכן יחידים כמותך, אז מען זאל חס ושלום נישט זיין א זאך אין די וועלט וואס איך קוק אן וואס האט נישט קיין שייכות מיט'ן אייבערשטן. צו עפעס אפגעזונדערט פון דעם אייבערשטן, און דאס געשעהן דורך דעם וואס איר פירט צו מיינע שכל חיצו, אז מען איז די מיינע החסידות, די דרכי החסידות ווערט פארשפרייט, מען הייבט אן לעבן מיט חסידות, מען הייבט אן אטעמען חסידות, איז ווי מען גייט, ווי מען שטייט,

ס'איז א מצוה דארפסטו ווען אזוי יענע יענע קינד וואס עסט א סופער סנעק און די רבי זאגט אים אפשר וועסטו טון אהבת ישראל אה יעצט דארף מען טון אהבת ישראל עפעס אזא מין אז מען דערהערט לכתחילה אז יעדע טריט און טריט איז עבודת השם איז די צווייטן איד'ס צרכים עבודת השם. די זעלבע זאך איז אויך ווען ווען ווען מען רעדט וועגן ענינים פון רוחניות אויב וואס איך טו איך זוך מיין אייגענע שלימות מיין אייגענע זיך בויען איך וויל ווערן א מער עובד השם, און איך דין זיך, און איך דין נישט דעם אייבערשטן, איז יענעמ'ס עבודת השם מיר בכלל נישט נוגע. וואס איז מיר א נפקא מינה ווי יענער האלט אין עבודת השם? אויף די סעקונדע איך הייב אן פארשטיין אז איך דין נישט זיך, איך וויל נישט זיך בויען, איך וויל דינען דעם אייבערשטן. נישט איך וויל, דאס איז וואס איך בין דא אויף די וועלט, מיין גאנצע סיבה פארוואס מען האט מיך באשאפן אויף די וועלט איז כדי צו דינען דעם אייבערשטן, איז מיר נוגע נישט נאר מיין עבודת השם נאר אויך יענעמ'ס עבודת השם, ווי שטייט יענער אין זיין עבודת השם, וויפיל עבודה, ס'איז נישט וויפיל עבודת השם האב איך געטון, וויפיל עבודת השם איז געטון געווארן, מיין עבודת השם איז, טו איך וויפיל איך דארף צו טון. אבער די עבודת השם פון וואס ס'דארף געטוהן ווערן אין וועלט איז נאכנישט געטוהן געווארן, ווייל מ'דארף יענעם ארויסהעלפן, ממילא ביי חסידים האט זיך אוועקגעגעבן פאר אנדערע. און אז מ'גייט אוועק מיט די מיט די נקודה וואס חסידות איז, סיי אויף זיך אליינס, זעהן יעדע זאך ווי דאס איז עבודת השם, און ממילא אטאמאטיש אויך טוהן פאר אנדערע, און העלפן א צווייטן, צו ענינים גשמיים צו ענינים רוחניים, איז לכאורה וועט מען טאקע זוכה זיין אז ס'זאל זיין פיצי מיינע שכל חיצו, און מ'וועט קענען טאקע מאכן יחידים אזוי ווי די בעל שם הקדוש, וואס דעמאלטס טאקע וועט קומען טאקע משיח און די גאולה שלימה תיכף ומיד.